Xewani xewani xewani vayingiseri hinkwako nkwako mi hi langutaka mi ri kona ya mi amukela eka Zangoma Village Comedy hi kombela leswaku mi subscribe leswaku mi ta kota ku va mi vona ti-video hinkwato hi nga ta va hi karhi hi ti-posta hikuva sweswi n'wina ku mi byela ntiyiso hi ta va hi karhi hi posta ti-video to tala ta ku mi tsakisa se ku sapota channel leyiwani hi kombela leswaku mi subscribe mi clika the notification bell icon leswaku video yin'wana yin'wani yi nga ta va yi karhi yi posta yi mi fikela na n'wina so um namuntlha tanihiloko mi ta va karhi mi swi tiva leswaku um eka xitici lexiwani um xa zangoma village um comedy hi va hi dila na tinkingha hi dila ni tinkingha um namuntlha ni na vakulukumba lavambirhi lavawani hi nga na vokokwala um va ta ti tivisa tanihiloko ni vurile siku rin'wana ku ri a na ha swi lavi leswaku tivisa tivisa vanhu um vakulukumba lava va kumeke nkarhi va lwa va kumeke nkarhi va ri ku lweni e, eka shoprite so um sweswinyana um hi lava ku va hi twa etimhaka ku ri kahlekahle ku humelela yini ku ri kote ku va hi solver timhaka letiwani vayingiseri hi ku hina hi swi tsakeli loko vanhu nkarhi va lwa ene i vakulukumba vakulu i vanhu vakulu ma swi vona vanhu lavakulu hi ndlela leyi va kumeka va lwa va lwa eka shoprite so sweswinyana ni kombela leswaku um mi mi just njhe mi mi mi mi mi a hi va lombe tindleve mina na n'wina hi twa leswaku kahle kahle i ku endleka yini hi ta sungula hi bava lawani um Eh, baba eh, ha mi amukela eka eh, zangoma village comedy eh, ni kombela leswaku mi ti tivisa eh, mi tlhela mi hi hlamusela leswaku kahlekahle inkingha n'we i yini
Eh, na khensa Eh, vito ra mehe i mehe ntomolosi ene ni huma zangoma etsanini eka mhlava so eh, mina a ni nga ta suka ni lwa na yena emisa loyiwani kumbe a nga ni dyohelanga um lexi xi nga ta xi endla ku ri hi lwa i timhaka ta ku i ni dyoherile ene i ni dyohele swinene so mehe ni suke ni ye ka shoprite loko se ni fika eka shoprite ni ti na nghena laha nyangweni ne a ah, ni langutisa le henhla le ni vona lexi xa t v laha ni ti vona laha ka t v laha loko se ni ti vona la ka tv se me a ni swi twisisi ku ri why va kumeka va ni fakela tv va ni poyisa vanhu and e Eh, ende vanhu ve le ka TV leya laha nyangweni laha leswaku va ni poyise hi vanhu vanhu lava va nga nghena Eka hala leyi va Shoprite. hundze vanhu vona laha e kokwani ka shoprite swi nge vanhu lava va nga nghena laha hinkwavo enakutele swi nge va hundze vanhu lava va ni vona kokwala ka TV liya ma swi vona se me hi loko se ni vona ni vona eh, luya a nga rhabaka swi swi leswiya swi swi leswiya laha hi nkarhi vanhu va hakelaka ka yena ni n'wi landza ni fanele ni n'wi khoma ni n'wi koka ni ku he wena ni suseni laha yana wa switwi loko se na n'wi khomile ne se ku ta lava va ku yima le nyangweni le va fika va ni khoma a a va swi tivi kumbe na jima ne loko se va ni khoma hi swaku ni ta va phuxa loko se ni va phuxa hi swaku se ha tsetsembisana ha tsetsembisana ha tsetsembisana ne se kutani van'wani manjhe va van'wani va ku hake mabandi manjhe va tshinelelaku kwala kusuhi ne mi swi vona ku ri a se i tile ku vuyeni se manje ku ta yeloyi gwambani se loko a ta gwambani u fika a ni khoma se i famba na me laha nyangweni ne a fika a ni komba laha ka tv loko swi a ni a ni komba laha ka tv swi na yena n'wi vona ku kombisa ku ye wa swi tiva ku ri i ni yise njhani lahaya ma swo se na yena n'wi vona lahaya se na se ni sungula ku baniwa na yena ni sungula ku khomanyana kokwalani papa ni kombela mi khomanyana kokwalani so far vayingiseri ni tshemba ku ri mi le ku foloweni ka kahle ma va twa bava ku ri va ri ku humelele yini um sweswinyana hi la ta twa eka eka bava lawani um bava hi kombela leswaku n'wina mi ti tivisa na ku mi hlamusela leswaku kahle kahle ku endleka yini because eyi e mhaka leyi hi kombela leswaku n'we mi yi hlamusela Eh, na khensa mahaxi e vito ra mehe me gwambana Mm. eh e bava loyi wo ne ngopfu le ka shoprite leyi i wo ne ngopfu ene mani ringete ku n'wi Wow. pfuna e i wo ne ngopfu kahle kahle leswi a vulavulaka swaku va n'wi fake ka tv i vulavula hi cctv leyi a va yi vekaka laha ka shoprite laha nyangweni laha loko wo nghena loko a ni vona laha ni me loko ni ya ni ya n'wi komba ku ri e xilo lexi ku a vo loku fanekele ni ri ka T_V ko va C_C_T_V ko va camera se i mehe nandzu wa mina wu sukela ko kwalaho ka kona se loko va e-e yima ni hlamusela e hi swa ku mehe loko ni n'wi komba laha ya ku ri a vo n'wi endla bari se yena i sungule ku ku ni lwisa ma swi vona ene ma ni ringete ku va ni n'wi pfuna hi ku a va ta n'wi khoma phela maphorisa. ma swi vona hi ku sweswinyana i i endla hasahasa bele endla hasahasa okay vonani hikokwalaho eh. ka nkarhi hikokwalaho ka nkarhi um eh. eh, ni lava leswaku ne um hi kota ku va hi ni ni lava ku mi vutisa question yin'wana papa ku ve n'we a mi swi tivi mm. kumbe a mo sungula ku va mi swi vona kokwala ka shoprite um sweswi leswiyani kumbe ni le ka switolo swin'wana mi ze mi nga swi vona na mehe xitulu lexi ni xavaka ka xona a ni se tshama ni vone swi sweleswo a no sungula ku swi vona laha ya mina hayi baba mi ehleketa onge mi nga va n'wene eyi a ni tivi e, a va tshama va famba famba va fambele madorobeni a ni ri me swa ni hlamarisa ku ri kahlekahle swi sukele ka okay bona um ko va mhaka ku ni lava ku va hi kote ku va hi vona ku ri hi nga yi solva njhani mhaka n'we because se already se mi muxe ngopfu hi mhaka swilo swin'wana phela leswiwani a ku mi byela ntiyiso a ni nge vuli ku mi wrong mara mi wrong a ni a ni le a ku mi wrong ne a ni nge vuli ku mi wrong ne sweswi ni nge vuli mara ni vula ku ri na we mi faneke mi va mi mi langute mhaka leyi ku kahle kahle ku mi wrong ni to ka ni nga swi vuli mara kahle a va se va fambele emadorobeni kumbe njhani mina ye ho tivana vhele ko kwala zangoma hi tivana kwala zangoma mara ku ri fambele madorobeni fambe ka switolo swa njhani loko emadorobeni ma ni swi tivi eh, hikuva azanga yi va pfumata swa ku yini ne eh, eh eku va hi hi mi nyika solution ya kahle i ku ko va tikhamera mm. leti nga koho layani ko va tikhamera leti nga koho kwalaha ka shoprite ta ku loko se mi nghena loko mi lo hmm. languta kahle neri ni vanhu lava a mi ri na vona vanhu lava mi ri na vona loko mi lo hmm. languta kahle laha xikiri ka ka xikirini laha a mi ta swi vona ku ri na voho va koho kwalayani a ku nga ri mhaka ku maybe va va mi teke va mi fake ka t v ku nga ri na permission ya n'wina kumbe n'we mi nga swi tivi ko va mhaka ya i tikhamera ta ku ta ku kota ku va va lawula ku ri um ndhawu liya va meka xoko a ku yiviwi kumbexani loko ku endleka swin'wana va kota ku va va vona hi tikhamera tete letiya a ku nga ri mhaka ku va mi fake lani oho lero u ri mena yi va mene va hleketa u ri mena yi va mene Shit, ni kombela leswaku mi kote ku swi twisisa hi papa va le ku sivela A ni tivi ku va makhamba hlamusela, kumbe mi nga ni pfuna mi va hlamusela Eyi.
ni ringetile ku n'wi hlamusela sweswi ni vonaka swi nge tani ni ringetile ku n'wi hlamusela no ka ni nga swi tivi ku nga mi hlamusela njhani mara ne etikhamera letiya i ta ku endlela ku ri um loko sweswi un'wana o tshika yiva va kota ku swi vona hikokwalahayani loko o tshika ku endleka swin'wana swa ku maybe va ta lava evidence um va ta tirhisa to tikhamera letiya
evidence loyi wihi vona va evidence ka mina evidence a ni vuli munhu ni vula evumbhoni papa vumbhoni wa ka mani vumbhoni wa ka mani ingi yi ta hi tikela mhaka leyiwani kumbe xani mi nga ringeta mara hi papa me lexi ni endlaka ku kombela xo ka n'we vambirhi ni ni kombela ku mi nga ha lwi ni kombela ku mi nga ha lwi ene n'wina ma swi vona ku a mi fanekele se mi ya jele phela hi ku n'wina mi hoxisile hi ku mi a mi zangi mi lava ku twisisa ku ri kahle kahle ku endleka yini ma swi vona ni nge loko a mi loyi n'we a mi loyi ma mi languta mi languta ni vanhu lava mi ri na vona a mi ta ku na n'wa na vona mi ta va vona kokwalaya se mi endle wrong um i munhu loyi leswaku mi nga ha lwa ni no kombela ku ri mi nga ha lwi um n'wehe mi va mi mi va kahle n'wina mi ni vula ku ri a mi va pfuna hambileswi vo papa yi ya va swi twisisi mara n'wina a mi va pfuna hi sweswinyana hi faneke hi vulavula swin'wana me phela a ndzi na yena
a xi ni ku delela hi ndlela njhani so ni ku delela hi ndlela njhani ta n'wi ba ya va fanele va n'wi susa leyi otherwise ni ta fana okay vayingiseri va hina hikokwalaho ka nkarhi hi rhandza ku va hi khensa eku yingisela ka n'wina um ni kombela leswaku subscribani subscribani leswaku mhaka leyi ta ku to va yingise mahlweni um hi ku ka ha ri ni timhaka to tala timhaka ti tele leti vanhu va va nga hi tsalela toho kwala leti hi fanekele hi ti solver kokwalaho ka xitichi xexi lexiwani subscribe ivi mi share ka tigroup ta n'wina mi nga ha share ka facebook ka ti-whatsapp group um mi mi mi nga purpose ya hina ya ku va hi endla leswiwani i ku mi tsakisa ntse a ku na swo tala um hlayisekani vayingiseri hi khensa swinene eka especially ka n'wina already mi nga subscribe hi khensa swinene hlayisekani